Nu ke dzɔ ɖe dziwò? A? Ti ka nɔwɔ ɖe? Edzo. Nu ka ta ɖewo gbawa dzre ya? Medo gbe. Em, meka, meka minyi. Eye mi le biabia wɔm ne vinye abe kpovitɔ minyi ne. Ŋkɔ nya Esther ye. Meka bia ŋkɔ aƒenɔ. Mebe nu ka wɔm mi le le gbɔnye. Meva be makpɔ nyɔnu ye le ftsnafo ale yi dzro oa? Vɔ dzɔgbevɔetɔa nyemele kpɔm le aƒea mo le nyɛ alo mɛ ma? Edwidge, tsi te, tsi te ɖe xɔme. Vagia, va. Ekema le le va ɖe gbɔnye be yeava kpɔ srɔ̃nyea? Tafla tsɛ tso kaka gaka mɛ le dzesi srɔ̃nye. Ema mele vevi ɖo. Ewo nu ma ɖi nu yi ƒo na nyɔnu ale dzro wa. Mhm. Aleke le yɔ me fia? A, ale, aleke le tema me? Ne me nyɔ le mama nu ma, ne me nyɔ le mame. Ma kpɔ gbɔ be na la zã wa gbe vi kpɔtia le ga kpɔ me. Hey. Eye ne nye be ne me kpɔ nyɔnu ma wa, ela vɔ be na o Jehovah ɖa gbea me, me ka ɖe dzi nɔ. Eh. Ʋua kpɔ adzetɔ yɔ ne ɖa. Kpɔ aƒe yiyi me ɖa. Yee. Mese nui gɔme ye esrɔ̃ nye trɔ zi ɖeka. Kpɔ kpɔ kpɔ ha yi do wole ɖa. Ɖetugbui yiwo do kɔ la ɖa fɔ eyi me wole be woado ɖe kɔa.

Mada tsi le enya ma nu ɖe nya yi mi gblɔ fifi la ya gbakple wò ɖetugbia ta vɔa enyawa Gba kple nya ɖe sia ɖe yi le gblɔ ne ma. Xɔ dzinye se, eɖo la yi ɖe ʋɔnudrɔ̃ƒe. Meka kuxi alo nu ɖe sia ɖe yi wòanyi le ɖo gba kple srɔ̃ o. Menyi nukaka la kɔkɔ wɔ asi anɔ ƒom o. Ema mekpɔ nyi ɖo ŋuti be nakɔ asi yi dzi ɖe srɔ̃ nu o. Vɔ̃ɖivɔ̃ɖi ema. Enyɔ le nya, ɣesia ɣi ye maɖo kuxi ɖe gba kple srɔ̃nye hafi wòava dzo yi Amerika. Nyemeƒui kpɔ o. Meka nu ɖe sia ɖe Yehowa wɔ, nyemekɔkɔna asi ɖe enu o. Medzila gblɔ be, Nu ka tae èsrɔ̃ kpɔtɔ yi ɖe edzi nɔna wò ƒom? Nu ka tae mate ŋu nɔ te ewò ƒoƒo nenema tɔgbe o? Nu sia menyɔ. Haa, enyɔ. Medo taflatse gã aɖe ɖe nui dzɔ. Le wò kpakple srɔ̃wò dome. Mia srɔ̃xɔxɔa. Medo taflatse. Enyɔ, numɔ kpata nyi nui jɔ va yia. Enyɔ, enyɔ, vɔ nyɔ ame jota fla tsae ɖe nui le jɔjɔ ɖe dzi wa ta le sia. Vɔ ame xɔse ŋutia le gbe nyui ɖe le sia. Ele yi gbe. A. Me xɔse ame ɖe le ʋɔntrɔ ƒo. Ẽ, me xɔse. Eye me xɔse be xɔlɔ nye yewa nye. Me xɔse. A. Enyɔ, ame yi le yɔ alo. Me xɔse nenema. Me ka ɖe dzi be koko yewa nye. Em, enyɔ. Agbondzɔla la ƒo agboa nɛ. Nɔ te viɖe. Ele yi gbe, ŋsiaŋ la ɖɔ ɖo le sia. Enye me si. Enya. Meka yeo nya. Nu ka te le gɔme gbogbo ɖe hafi ʋua gbɔa? Nu ka dzi mi le? Mi le nyɔnu yi woaƒe tɔ kplɔ va ɖe aƒea me dzi. Nyɔnu ka? Ɖe la te ge ɖe xɔa me eye na gblɔ na aƒetɔ be amewo le dzi ma? Amewoa? Ɖe la te yi na vɛ yi. Oh, megbɔnɔ. o nyemese na mia ɖotɔ gɔmu mawu nye nufuflu enyɔ miate ge ɖe ma A. Edwige. Edwige. Va ɖu nua nye lɔlɔ̃a. Nuɖuɖua bi vɔ le sia. Adɔ mele nye wum o tɔnye. Adɔ mele wò wum a? Vɔa meɖu naneke eyi me le gbɔ tso sukulu o. Nye mele naneke ɖugbe kaka va se ɖe si ye nɔ nye la gbɔ. Nu ka? Xɔ dzinye se, mele gbesɔsɔe ŋutɔ tsã be maku. Aƒetɔ Yesu, ekema le le gbesɔsɔe la ku elabena nɔ mele aƒea me oa? Edwige. Edo. Hey. Nu ka mee metsɔ ɖokuinye de? Em, nenye be nane dzɔ ɖe dzi aɖeke mawɔ. Fi kae medzadze nua dzidzi toe fia? Fi ka tutue madze nua dzidzi to? E, e, nyemenya o. E, mopao, mopao, woto nɔa be nadze eme. Ɣesia ya wogblɔna nɔa be dze eme, vɔa meɖona to ame o. Ɣesia ya amekpo ƒom menɔna. Nu ka ta? Kpɔ ɖa azɔ. Nenye be nubaɖa aɖe dzɔ ɖe ɖetugbui sia dzi aɖeke magblɔ o. E. Fi kae madze nua dzidzi tso? Fi kae madze gɔme tso? Eh? Enyɔ Edwige, va ɖu nua, va ɖu nua, nye lɔlɔ, va ɖu nua, taflatse, taflatse nɔ. Ele nam be mayi ɖe aƒe me. Menya nyuie ɖe bena nye ɖetugbia la nɔ vɔvɔ̃m ɖa ɖe nunye. Ela nɔ nye dzi. Mate, mate mayi ɖe aƒe me nenem o. Mate madzo o. Dadanyo, aleke le te gblɔ nyama? Nu kae le dzɔ ɖe nye ɖetugbia dzi? Wò ɖetugbia ye tsã ƒe ɖetugbui wònyi, eye mexɔe se bena ye tsã alé be nɛ. Ɛɛ, aa. Nyateƒee. Enyɔ azɔ mɔxɔse me da asi ɖe nya yi wogblɔa dzi. Le nya be la tema tsi gia ŋkeke ɖeka. Nenye be na wò teƒe tsi anyi nea, menye be na magama me akɔ eƒe asi ɖe nu o ko. Le sia, ya ta la tenɔ gia eyi yi droa. Ame nyui ɖe mi nyi amegã boga akpe mawu ne yra mi. Enyo, nusia le yi gbe nyi ɖe. akpe akpe nenye be miɖi asi le nunye metsi mɔ ma dzia hm. ne ɖe wònyi be mimekɔm va ɖe gi oa nu kae matrɔ zu le ɣeyiɣi sia me Nu kae matrɔ zu? Enyɔ. Enyɔ nɔtavi fafa. Tsã va yi ame ƒe ame nyui ɖe wònye. Meɖo na ŋku, ale yi mi nɔ tsã. Nu ka ta ye esrɔ̃nyi trɔ zu gbɔgbɔ vɔ̃? Enye nane ye nyemate ma ɖe gɔme. Akpe amegã Storo. Akpe. Mawu neyrɔ. Amen e le kpɔe a? Ya ɖe yewoa ale yi ye ŋutsu aɖe kplɔna srɔ̃a? Mekpɔe be ame sia ame ɖɔna kuxi ma ɖo ale yi dzroe a? Nyemesena gɔme nu yi tae ŋutsu ɖe la kɔkɔ eƒe asi yi dzi aƒo esrɔ̃a le se gɔmea? E a. Ne nye ya mea, míɖo kuxi gã aɖe kpla kple srɔ̃nyea, eye mígbe mía nɔewo. Vɔ nyemeƒo srɔ̃nye kpɔ o. Nu ɖeka yi ye medo dzesi be mewɔe nye meyi ɖe ge ma va kplɔ nye ɖekakpuia va be nye ŋutɔ makpɔ egbɔ. Eya ta nye kpakple nye ɖekakpuia, nye kpakplii koe nɔna aƒe ya me. Ewɔ viɖe vɔ. Mese egɔme nya yi migblɔa. Mese egɔme, vɔa nya ŋutɔe nyi be ne mewɔ tsatsam be manɔ giya, nye ɖetugbia la ɖua ya, elabe eɖeke nyi nui le asinye. Aleke mawɔ? Nyemebu matɔ tsã kpɔ. Nyemewɔ tsatsam be mamegbe srɔ̃nye o. Nyemenya ale yi mawɔ nu mɔ. Mègavɔ̃ le sia. Ne nu sia kpata va yia, mayi ɖe supɛmaxe ye maƒle nu na nu nɔ nàdo le sia. Ho, Mawu nye. Mègavɔ̃. Akpekakamegã. Ame nyui ɖe minyi, Amegã Boga. Mawu neyra mi. Amen. Amegã Boga, ame nyui ɖe minyi. Ye tsutsoe ma. Akpe ɖe nuɖesiaɖe ta. Le nyateƒe mea, akpe. Nyemenya lé tsutsoe ma do akpe nɔ ɖe o. Ne enye be ɖe miɖe asi le ŋunye meku le mɔ ma dzia ɖe? Hum. Megagblɔ nya ma tɔgbe o. Eye ame ɖeke meva be yeakpe ɖe ŋunye oa ɖe? Hum. Nu kae matrɔ va zu? Mawu gã neyra o. Enyo, enyo. Mawu neyra o. Amen. Amen. Amen. Amen.

Em, aƒenɔ taflatsɛ me do gbe. Em, ɖe mele ame ɖe dzi. Em, magblɔ be esrɔ̃ nye edzidzi vi ɖe. Eyi mo dza do go le aƒe mea, edo edo jupe ɖe.

em aƒenɔ taflatsɛ medo gbe em ɖe mele ame ɖe dzi em magblɔ be esrɔ̃ nye edzidzi vi ɖe eyi mo dza dogo le aƒemea edo edo jupe ɖe Ao, nyemekpɔ ame aɖeke nenem o. Nyemekpɔe o. Mekpɔe oa? Ɛɛ, nyemekpɔe o. Nu sia le yi nyi ɖea? Megavɔ̃, ele yi gbe. efukpekpe ka ya efukpekpe ka ƒomevie nye ɖeke wɔm ke mele fi ke mele nu sia gɔmedze gbe tso

Mía ɖetugbi lɔlɔ̃a, oo, le kpɔa? Etɔ trɔ gbɔ va ɖe aƒe me eye wòhe ejui gba kple kpɔnɔvi va nɔ. Menya be dzɔdzinɔ enyɔ va na ɖui ẽ le ɖugbea. Nye mele naneke ɖu go o kaka va se ɖe ɣie mama la trɔ gbɔ. Nenye bena makua, ɖe asi le ŋunye ne maku. Ẽ, nye ɖetugbui nɔ te nuƒoƒo ku ɖe ku nu ẽ. Kpɔ wò ɖa, mekpɔ tsi o. Tafla tse dze agba na ɖu ne le sia. Ele be nanu nane ẽ, ɖo tom le sia. Wò ɖekakpuinyinui le asinye alo ɖo to? Mele be nàƒo nuku ɖe ku nu o, le dona vɔvɔ dzi na. Ẽ, wò ɖeka nye nuyi le asinye le agbea me. Ẽ. Ẽ, va nɔ te, mekae? Enɔ yelo. um, lɔlɔ menya be um, le kplɔ kpovitɔ va ɖe gi ya gbea be wòava lé um, kpovitɔ hafi mialé ma alé do dzidzɔ nam be maƒo nu gbakple esrɔ̃nye Nye lɔlɔ̃a, ma menya be na nyemedze ne wò tsɔtsɔke o vɔa, taflatse dzi mɔ aɖe le wò dzi me nàtsɔe ke. Medo taflatse gã aɖe ɖe nu ɖe sia ɖe ɣie mewɔ kpakple wò ame. Nyemenɔ agbe nyui ɖeke ɖe gbɔwò tso keke yi miva kɔƒea me o. Taflatse dzĩ mɔ ɖe le wò dzi me nàtsɔe tsɔ ke. Medo taflatse gã ɖe medo ŋugbe nɔ be nyemegale wò ƒo gbe ke gbeɖe o. Meka nu ɖe sia ɖe eye wòanyi o. Meta nu nɔ le tɔnye ƒe yɔdo dzi be na me. Nyemagaƒo wò gbeɖe o. Nyemegale nye asi kɔ gbe ɖe nuwò gbeɖe o. Taflatse tsɔe ke. Taflatse, megale eme va gbe gbe ɖeke o. Medo ŋugbe ne míaƒe ɖetugbia be na nyemegale asi kɔ agbe ɖe nuwò ke o. Ẽ? Em, ŋkeke viɖe koe ale dzo le gbɔnye vɔ agbea, agbea sesẽ ne ma ale gbegbe taflatse tsɔe ke. Medo taflatse nye lɔlɔ̃a. Kpovitɔ, miate ma le mazɔ. Amegã mo pa o. Amegã mo pa o. Kpovitɔ. Nyemanye kpovitɔ o. Eye nye meva ɖe Gilead bena mava lé mi o. Mile kpɔma? Ale yi ye le fiɔ na fu esrɔ̃wòa ŋkume kple ŋkumea? Kpɔtɔ viɖe wòabu eƒe agbe. Mile gɔme se ma? Vɔa dodo ɖe dzi ne mawu ekpɔtɔ le agbe. Eye mekplɔe va ɖe Gilead bena miaƒo nu miawɔ ɖeka. Elɔ̃ mi ale gbegbe, eye nu vevi yi le wole be miawɔ enye bena miatsã mialɔ̃e. eye tsɔ yi ɖe mavɔmavɔ me. Kpɔ wò ɖetugbia ɖa. Ehiã miaƒe lɔlɔ̃. Etɔ kple nɔ ƒe lɔlɔ̃. Le zia, ya ta taflatse. Wɔ wo ŋutete ne woanɔ dzidzɔ me. Wɔ srɔ̃wòa. Nyɔnu dzidzɔtɔ kekeake le zia. Me, me, me, medo taflatse, taflatse mi kpe ɖe nunye. Menye nyui ɖe bena melɔe, melɔe le kaka nye dzi me. Taflatse mi kpe ɖe nunye. Taflatse, taflatse. Enyɔ, enyɔ, enyɔ taflatse. Le ɖotoea, edo taflatse ɖe nu yiwo kpata wɔwɔ kple woa, eye wòdo ŋugbe be magawɔe o. Le sia, menyae be esese, eye dze agba natsɔe tsɔ kee, eye ne miatɔ trɔ nu sia nu yi megale wɔgbe ke o. Mele be le ƒe nɔnɔ nɔ anyi, megale ƒo gbe ke o, taflatse tsɔe tsɔ ke. Taflatse. Nu sia nu la yi nyuiɖe azɔ. Teflatse, teflatse. Me mele ŋugbe do nɔ le ame sia ame ƒe ŋkume nyemegale asi ka ge nu o. Teflatse tsɔe tsɔ ke teflatse. Teflatse, teflatse. Me melɔ̃ o.